Үтүө күнүнэн убаастабыллаах Мукучубут нэһилиэгин олохтоохторо, ытыктабыллаах ветераннарбыт, Кэнчээри ыччаттарбыт, бүгүн бэс ыйын сүүрбэ төрдүскүнэ Россия Президенэ Владимир Владимирович Путин өрөбүл күнү биллэрбитэ. Дойду тэбэр сүрэҕэр Москва куоракка, ону тэҥэ дойду сүүрбэ аҕыс куораттарыгар кыайыы сэттэ уон биэс сылынан өрөгөй хаамыы буолар үөрүүлээх күнүнэн итиитик, истиҥник эҕэрдэлиибит! Бары билэрбит курдук дойду үрдүнэн хамсык ыарыыта турбутунан быйылгы үбүлүөйдээх Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сылын өрөгөй хаамыыта бэс ыйын сүүрбэ түөрт күнүгэр көһөрүллүбүтэ. Бу бэлиэ күн мээнэҕэ талыллыбатаҕа. Ол курдук, тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон биэс сыллаахха бэс ыйын сүүрбэ түөрт күнүгэр дойду тэбэр сүрэҕэр Москуба куоракка кыһыл болуоссакка уоттаах сэриини туораабыт, эйэлээх олоҕу уһансыбыт кыайыы саллааттарын өрөгөй хаамыыта буолбута. Бэс ыйын чаҕылхай күнүгэр Ураа! Күүтүүлээх кыайыын уһансыбыт буойуҥҥа ураа! Улуу кыайыы сэттэ уон биэс сылын өрөгөй хаамыытыгар ураа! Уоттаах сэриигэ ийэ дойдуларын көмүскүү Саха сирин уон аҕыс улууһуттан фроҥҥа алта уон икки тыһыынча биэс сүүс киһи барбыта. Ол иһигэр түөрт сүүс уон аҕыс дьахтар кырыктаах сэриигэ бойобуой синиэли кэтэн өстөөҕү-утары сэриигэ туруммута. Ону тэҥэ түөрт сүүс киһи биир дойдулаахтарбыт Ильмень күөлгэ киһи өйүгэр-санаатыгар баппат сэрии ыар содулуттан сырдык тыыннара быстыбыта. Уот сэрии, сут-кураан, күнү-түүнү аахсыбакка эйэлээх олох иһин бар дьоннорун хара дьайа өстөөхтөн быыһыы саа-саадах тутан барбыт алта уон икки тыһыынча биэс сүүс киһиттэн сүүрбэ түөрт тыһыынча киһи сэрии толоонуттан эргиллэр. кэлбитэ. Бу сыыппаралар аҕыйах ахсааннаах омук саамай чулуу дьоммут, сырдык тыыннарын сарбыйан, улахан сүтүгү, ыар аһыыны сүрэхпитигэр оспот бааһы хааллардаҕа. Сылтан сыл аахтаҕын ахсын ытык дьоммут, ветераннарбыт кырыктаах сэриигэ эчэйбит баастара туруктарын кэбирэтэн, хомойуох иһин, олохтон туораан иһэллэр. Өрөспүүбүлүкэбитигэр сүүс отут түөрт сэрии бэтэрээнэ, сүүрбэ биэс Советскай Союз Геройа, биэс албан аат уордьан кавалердара, сүүс алта уонтан тахса буойун Берлины ылыы иһин наҕараадаламмыттара. Кыайыыны аҕалбыт буойуҥҥа ураа! Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сылыгар ураа! Туругурдун эйэлээх олох! Ураа! Биһиги нэһилиэкпититтэн ытык иэстэрин толоро сүүс сэттэ эдэркээн уолаттар төрөөбүт дойдуларыттан, алаастарыттан аттаммыттара. Олортон кыайыы көтөллөөх Джордон биир буойун тапталлаах төрөөбүт дойдуларыгар эргиллибиттэрэ. Ымыйын чаҕылхай күнүгэр күүтүүлээх кыайыыны уһансан кэлтэрэ Кыайыыны сандаардан Биһиги нэһилиэкпитигэр ааспыт сериал дьархайын эттэринэн хааннарынан билбит, тоҥмут, хаппыт, аччыктаабыт, чэрдээх илиилэринэн кыайыыны уһансан кэлбит ытыктабыллаах дьоммут түөрт тыыл ветерана Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сылын үөрэ көтө көрсөллөр Уруй, айхал эһиэхэ кыайыны уһансыбыт тыыл ветераннарыгар күндү ветераннарбыт эһиэхэ бука барыгытыгар чэгиэн доруобуйаны эйэлээх олоххо өссө да уһуннук олороргутугар баҕарабыт Эһиги тоһуттар тымныыга хабылыта иһэлийбит, өҥүрүк куйааска сыралла хатырбыт сирэйгит, бу барыта сэрии, ыар тыына хаарыйбыт суола. Хас биирдии оҕо хараҕар хатанан хаалбыт уоттаах сэрии сыллара биһиги нэһилиэкпитигэр отут икки сэрии сылын оҕолоро олороллор оччолорго ойууламмыт эрэл кыымын омооно күн бүгүн киэҥ аартык буолан иннилэригэр нэлэйэр ытыктабыллаах күндү дьоммут Улуу Кыайыы өрөгөй хаамыытын күнүнэн итии-истиҥ, эҕэрдэ буолуохтун! Өрөгөйдөөх сэттэ уон биэс сылынан ура! Сэрии алдьархайын билбэтэх кэнчээбит дьон бүгүҥҥү олорор эйэлээх олохпут кэлбитэ эбээт Улуу Кыайыы саллааттарын ыар көлөһүннэринэн Сырдык тыыннарынан Мукучубут нэһилиэгин эдэр ыччата бэриниилээх буолуоҕуҥ, кинилэр сырдык кэриэстэригэр өлөрү кыайбыт көмүс ааттарыгар эйэлээх олоххо олорор дьоллоох ыччат Ытык иэскитин умнумаҥ, албан аат, сүгүрүйүү, өйдөбүл, кыайыы күнэ, өрөгөй хаамыы. Сэттэ уон биэс сыл буолла биһиги үрдүбүтүгэр кыайыы күнэ сыдьаайбыта, сир ийэ үөрүүнэн туолбута. Үтүө санаа хара дьайы самнарыытын бэлиэтэ Кыгыл былаах Кыайыы былааҕа кыыһар Өрөгөй хаамыы күнүнэн Итии-истиҥ эҕэрдэ Туругурдун эйэлээх олох Ураа! Өрөгөйдөөх сэттэ уон биэс сылга Ураа! Улуу Кыайыы өрөгөй хаамыытыгар эҕэрдэ! Ураа! Аан дойдуну тилийбит хамсыгырыттан биһиги Улуу Кыайыбыт өрөгөй хаамыытын хомойуох иһин көһөрбүппүт. Ол эрэн тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон биэс сыллаахха бэс ыйын сүүрбэ түөрт күнүгэр буолбут өрөгөй хаамыы сэттэ уон биэс сыл буолан баран Бүгүн дойду тэбэр сүрэҕэр Москва куоракка, кыһыл болуоссакка буолар үөрүүтүн биһиги нэһилиэкпит дьонун кытта тэҥҥэ үллэстэбит. Бу сырдык бырааһынньык биһиги сүрэхпитигэр өйбүтүгэр-санаабытыгар модун күүс кыайыытын туоһутунан үйэлэргэ хаалыын. Бүгүн өрөгөй, бүгүн албанаат, бүгүн сүгүрүйүү, бүгүн өйдөбүл, бүгүн кыайыы өрөгөй хаамыыта. Улуу Кыайыыга ура! Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сыллаах өрөгөй хаамыытыгар ура! Туругурдун эйэлээх олох! Ура!